Aye, mwaigure ogoteera okwo gwa Jaki Matara, mambia mbo kibuya ase chintakana bari more chintakana, mambia mbo kibuya mobasabe okwo omoyo eh, omoyo eremie kabisa eremie, omanye ng'a mambia mboche bo kibuya tobasa koboa, enderera gosaba, enderera gokora eki ogokora, enderera kwea omoyo mm? Rero ntete gokwanera igoro yogo blame abanto ekesongo, okoraumwa abanto gose ekegusii gose kobekera abanto amagoso. Bono nabatebetie moiso onde igoro, tincheti iga iga because narenge ah, busy nabwate ebinto ebinge ebiagerete nacha. Nabatebi moiso onde ng'a ah, abanto tore so busy konya kobwatia amang'ana y'abanto, twatiga amang'ana aito naragerire tore abanto abataka. Okonyora okonya kobwati Penina isiko aa, kwabwati Moraa, kwabwati Chemima, kwabwati Okemwa, kwabwati Onduso, Aye bono okonyora ng'a ekero obogete korwa mwao korwa mambia osa korigereria chinsa chiao korwa saa kumi na moja, gose kwabogete gose saa kumi na mbiri, gose indio ogocha gwatagoboka, kwanyora ng'a namang'ana a bande otebererete. Ng'aki bono omosubati oria akonya gokwana facebook ere ng'ai akorusia chinsa, omosubati oria buna nabwate omosacha, omosubati oria buna ng'aki abana baye bare. Ah, nyarebe ng'aki bono ere, aye bono okonyora ebori naba challenged Monday, ebori ng'aki chinsa chiao kobwate chinsa nane, kwabokire korwa mambia mpaka marogoba. Oroche chaki matarero ogoterera ogoterera okwo okuya ngotenga ande naigure buya oroche ngotenga ande buya buya buya na inche nachire nimbwate efacebook page iga iga nachire ngokwana ande iga iga inki aye okorengereria korwa mambia mpaka marogobe otaraa abanto chinsa chiao okogamba abanto eh abanto ototigete emeremo yaito mono mono mono tokogamba abanto bono rero totaete tokwanera igoro yokoraumu abanto. Mh, ah, inche gochakera ase efamiri, kare kare ekero twakinete, nonye ninche ekegori kiane, abanto toiboire in the seventies, otware gotebiwa ng'a mont- omonto omino, ng'a obwate om- omwabo, obwate okoboko ochaka, otabwati omwabo obwate omoramu omo. Timanyeti efamiri okwo orwete, timanyeti ng'a ng'ai ogotoka, timanyeti ng'a ngusii ore Nairobi ore na America ore, sikuizi efamiri nabwo abanto ababe kabisa kobua onde bwensi. Abanto bakorokwa efamiri. basubati bamino bamura bamino chikazini chiao abanto bari first cousins mwakinete na barabwo gari gesima togachari nyandoche ibere togachari bosongo abanto bakorokwa abanto bamino nabo babere ababe kabisa abanto aba bamino ekero babere ababe kabisa kwebori omenye kwebwari riswari ng'a ki ekero mbwate emechando ng'a ogocha ombere ororo twamanya korora twateba muna Ekero tata akwete, eh, nyarebe tacheti, ekero mama akwete nyarebe tacheti, ekero nabwate emechando nyarebe tacheti. Bono omotienyi oyo, chi- emetienyi yaye rire ebere egesang'u- ef- e- abanto bang'ura facebook yane bakorokwa hackers, they hacked my page two months ago, epage eye neye ebiasara biane biri ngokora bia westbits, they hacked the page, bakanduseria omoroso ng'a piu, nkanyora tibwati page, ngachi gotaboboka bobe. Konya gokwana ande na aba Annie Hackers bakang'ura epage it's been two months of grief ntari gocha iga Facebook nkirete abanto bari bandoche Facebook baroche ng'a nkeroche lakini two months of loss and I'm still crying nganyete Facebook eng'ira ndiri epage igo nganyete bahati nasibu nabere ang'e epage eye gose teng'e epage eye because you understand nonye na omonto ngokware mama omino okong'a ka tata omino okomuna ka emeremo kwabwate kwabutwa Ebiasara kwabwate kw'omonto oche okong'aina eng'ang'a ya siringi mia mbiri ngochakera ebiasara okori chionsi pi? Kwarusia omokungu Kenya kwaika iga iga America. Omokungu oyo ocha riria akorire nursing, nursing nero bagokora ritang'ani. Nigo banyorire license, omokungu imokia ebinto biaye otama. Omokungu kwabeire gogokorera emeremo ebere emeremo etato gose omosacha kwabeire gogokorera emeremo ebere etato kwamoretire kwamoikiri ime. Omanye koimokia ebinto otama ng'a sha! Kogochia komorigia okoborinki okondigeria chibesa chiao na boongo goakana, I felt cheated by these scammers and for the first time in fact I, I experienced scam eh? abande mbare omosubati nare okonya kondikera omosubati gete omokabeseti ebinto in fact I need to follow up on that case omosubati ore iga iga America akaenda agakabesia omonto gete ebinto Kenya ng'a agakinyia ebinto ng'era abaibori bane ebinto Ng'era abana baminto ebinto inche ngwakane. Akaira ebinto bia 200,000 shillings, echi 2,000 dollars. Omosubati oria omanyene ebiasara oganyire oganyire, imagine it's been going to a year. Nkonyora omosubati oyo iga iga America amanye gontebia ng'a yaya gaki timbwati bese, igondo on disability, igo ndwarete nini nini, but imagine, kero gwachiete ebiasara bia omonto ogakabesa ebinto bia 200,000, nki kwarengerereti? Epointi ntaete goteba buna ng'aki, ekero ogocha otebe buna Penny was not there for me, my sister tarenge there for me, my brother tarenge there for me, we are always saying who was not there for you. Kwanye kweboria ng'a omonto oyo otari there for you ere nabwate crisis kiaye. Ng'aki oko assume buna inche Penny mbuya ande erinde mbe there for you. Inki ekogera abanto togo assume ng'a nyare bere mbuya are, eh, nyare bere mbuya are. Yaani omanyete ng'a ah, bosibori ominto mbuya are, Penny nominto mbuya are. nyarebe ominto ombuya are. Yaani aye omanyete ng'a nyarebe embuya are, nyarebe embuya are, lakini nkwanye komenya ng'a pe nigo auretwe epage, nauretwe epage, epage eria nero nkoragerera nkaurut- inge buna omonto bono obutire omo emeremo, eye nemeremo emenye nachakire iga, two months, ne- e- e- bakang'ura epage ng'a kwa, eh, onde tari ondangeirie, eloss yane tari ere eloss yago, onde tari okondangeria nang'aki, pe ning'aki bono totarakorera facebook iga, yaya. Abande bagenderete gonsaba chibesa ekero nare kobateina ng'aki epeji eye yane eri ngokora nkonyora ande chibesa, nkonyora chibesa nabagorera ecredit. Bande mbari koboria, abande bagenderete goteba ng'a gaki ntomera ecredit naende namotomerete last month, tari koboria buna ng'aki ng'aki bono ntarakorora ngocha ore iga iga daily aragokonya korera, we blame others. Ekero twablamiri others, twataka koharvest ase totasimegeti. Aya. Young people, onye gotagete ochake goteba buna gaki nyarebe ng'ai arenge, gaki nyarebe na ng'ai arenge, o- om- obosani gose oboamate negento ogosimeka, kwasimeka kwa- kwa- kwaburugera gwakora kera egento kwamanya gokora ki? Gwacha ko harvest. Number one, onye gotagete omonto abe there for you, kara arigie omogondo, rigia ekegenga otebe ng'aki, moving forward Debra nomosani one. That is what you are going to say. Onye Debra kare omosani one, eke ne ekeginka ntaete gokomboa. Debra ne investment yane. Ekero gwachire gwakomboire omogonda ase gete, okore ki? O- ogende origie efence, obeke efence. Omanye kokora ki? Origie obokombe ochake korema. Eh? Gwakomboire omogondo. Ndigi Debra, Debra ng'ende inbox mogori Debra ng'a iyore antebi inde ase gete. Inche ng'ende ng'umere Debra. Toikaranse toragere Debra ng'aki ogenderete mbuya ande. Onye mpeni ondangerie ng'a peni nintagete koba obosani naye, Gose origie enchera obe omosani na inche, omenye korwa orooche ondangerie ng'aki Penny New Jersey ore ee, tiga toumerane nigo toikaranse lunch. Igo kwarigirie omogondo. Kwarorire omosani otagete gokora obosani nere, onge buna omogondo ogokomboa. Ekero gwakomboire omogondo oyo inche bono kwanyorire inche omosani oo, chaka kogitera omogondo oo, erinde o make sure ng'aki omogondo nore fenced otarachaka korema, ochie gosimeka ebinyamunyonga ebincha koria omogondo oo. Gitera omosani oria oo kwamorangeria esimi, kwamoboria ng'a, Ng'aki nyarebe ogendererete? Mbuya ore abana mbuya bare? Buna inche bono mbwate abana babere chikoleji, nimbwate emechando ime enge igoro y'abana. Ekero okondangeria nabo okomboria ng'a ng'aki peni, ng'aki abana bagendererete goteba ng'a rero omoisia aye agakare iga, rero bakare korokwa ng'a omoisia egesaga na eki, ne chirango echi chi'abagusii ntancheti gotumia. Ngotebi ng'a momura one iga are iga, Moiseke ogoana iga ariige omwana one bw'emiaka ikomi iga areiga onye nomogaaka, ng'aki omogaaka ope nigo agendererete ing'ote ing'a yaye omogaaka noo ara akonya go akonya goetanana iga iga nenda yaye nkonya gokora are gesize ingo update. Igo bono kwakorire ki kwa kwanchu kwamanyire nko nkong'ita aa ore ororo omogondo oria gwakomboete inki kegendererete. Ekero kwang'ita aa ere ochake gosimeka, goika osimeke kwaremire kwaremire kwaremire mbora bono eseason ya New Jersey na. Bono nkorema tore. Omanye gochaka gosimeka osimeke osimeke. Ogosimeka ninki? Nokondikera etext ng'aki epage yao bono nyairana eng'aki peni gaki ebia e- eduka eri yao yayia nko- nkwache okagacha naluzire chibesa chinyinge Facebook chibesa chinyinge ntabatebi chinyinge chinyinge eh. Induseti chibesa ere gwande inkoboka iga gwande iga chibesa chiachire pi epieri eh, page eri was my place of work naende gese konya nabatebiri ng'a bono ntaete go focus on that page yeah? oncheki nang'aki aase nasimegete ebande eye ebande eye yamire ee yamire nkonyeburuga ande onyeburugere okoburugera na ogochekia abanto aye mbuya ore ee mbuya ande aye ng'aki ogendererete yaya ntore iga na iga na iga haya mm? Gogocha gokonyora nimbwate ekenyambi ki'emechando onye nabana banchandete ngotebi ng'a gaki ekenyambi nkere ake ambwatire inchuo ngonkonye nonye nokwaga. Orwa ase kware korwa oche Victor oche ontebi ng'aki Ben inchuo tiga ngokonye kwaga ekeginga eke, onkonye kwaga ekeginga, ont- onkonye ko weed, onkonye korusia ebinto ebibe onchere buya buya buya. Aya bono riria nachakire kwama buya buya buya. Omaete ogochera nkoro, oche onkonye nkore ki? Onchere, onchere, ontebie ng'a gaki peni yaya, abana nabo bare, nonya kondemie, nonya kobwate ebimwana ebisiri, nonya kong'a encouragement, nonya tobwati mosacha onye kore single nabo okong'a encourage ng'a gaki omosacha oyi nache nkomosabera tore, nabo tokomosabera. Onye mbasubati baminto bang'ete ng'ai gose bamura baminto nabo ogonkwanera, eh, bono igo nkonya konchekia ore omake sure ng'aki mbuya nde, eh, kwarorire. Inche ne chinlongote ing'a yaye, na inche bwane mbokurete bwane iga ere iga, iga ere iga. Oko bono nakwo okokora ki? Okonya goprune na koweed, gochekia omonto ng'aki agendererete. Eh, bono kaa ekero ogocha konyora emechando omanye korora ondangeri, iga ere rahisi sana ncha kogokonya. Tokoganya riria kwanyorire emechando omanye korora ondangerie. Eh, ng'aya. Abanto baria tware gotebigwa abana baminto, ee, mbare enga tore iga iga Amerika, twakorete omokia okogasa na ogasaine ogoteba ng'a gaki abana baminto tiga bache, gaki nyare ominto tiga aruke ache toumwe tomenye iga iga Amerika komo, tware ase amba enyama komo, gaki nyare ominto tiga amorusie gechauri morete iga iga Nairobi, gaki nyare ominto tiga amorusie iga iga morete Mombasa, okarwanerera abana bamino because nabo ababori baito batotebetie ng'a tobasa gotiga abana bamino. Abana abamino kwabarwanereire baikire iga iga Amerika. Bono bakobwateranire nababisa bao nabwo bagokogamba. Abana bamino naende abande naye kwabaretete nonya ne chitigiti chiri kwabareterete mbanye goakana. Bono bakoenda barosie ebiombe barosie ebiombe banye gokogamba banye gokogamba eh. Nabwo bono bagokobekere nabwo bagogosiarere eriogo rie rie ria weeds ekenyambi eh. Nabu bono bagokobekerera ebigocha isiko agwo ogochia kogenda ande onsi gwatebiwa ng'a iga ore iga, iga ore iga. Omwana omino oria omanyete mokinete komo, momanyete emechando mwakinerete komo, omwana omino oria mwa- mwachandegete komo mware gotora echae, mware koburugera, mware kogenda etinga komo. Abanto bamino baria mwa- mogwente gwanchana mono mono, nabu bagocha iga iga America bakore ki? Bakoiyia emeria. Egetabu keria nare kobateebia ng'a gekorokwa ng'a necessary necessary endings, let me tell you, twaikire ase. Oko nache ekiino cut off your siblings pi because siblings mbare ororo bare wise naba ba abana bamino moiboire na mama omino biare ebi mbianye koreng'ana na siblings obogima bwa siblings ibonge ebi biare ebi A- aba na abana bomonto oyomo omokungu oyomo anyorete abana batano na omosacha oyomo bana aba nokora ki kiarankeri kere eng'aina ekende eh? A- ase aikire ogoteba buna bono a- abanto aba siblings bakorokwa my sisters bari bare foolish Over losing your life. Bari bare bare ibo abana bamino mbare iga iga bare iga America gose Kenya aria omwana omino agokorieria ebibago bicha gogoita. Abwo nabanto bakorokwa evil. Abana bamino mbaro bare foolish bakorangeria abanto bakogamba na abanto ba isiko. Abana bamino mwanyigo gento orobere oro omomo karare inde eyemo na mama omino. Lakini no bare bagogotora tori isiko abagokogamba batete gokoiyemeria egento gegokobera. Naende baacha nao bare egari bono bekora, gose egento gekobabeera naye batagete gokora ki? Korangeria. Batagete koharvest ase batasimegeti. Ekero baroche gokora egento gogochia kobatebia ng'a yaya, na inche am struggling timbwati besa iga ngokora ande iga bamanya goteba ng'a kaa naye notakae, kaa naye noirane gwakagete ng'a naye buya ekogocha koba etajiri. Abande okobareta iga iga ng'umbu, bamanya gocha gocha gogotebia ng'a gwakagete ng'a ng'a togocha koba under your mercy bachaka gokorama. Aye nkwarengereretie ng'a. okware gokonya abanto ba korwa seino bache iga iga bache gokorama America. Naende noroche buna okorengera ring'a gaki nderete omomura oo bwonyarebe korwa Mumbwari nere arue ogotaka ime. Tari ng'a iga America okeroche, iga ne chi opportunity chire ororo ogoteba ng'aki tiga mbwate omwana onyarebe okoboko, gose tiga mbwate omosubati ominto okoboko omomura ominto chi opportunity nchire aa. Abanto aba bagoika iga iga bono bamenya gokobambokera bono nabo bataete gokoiyia emerio. Ekero obwate ecrisis nari bagoaka chinkobi. Ekero mosinyaine nomogaka oo moko aigwe ake igo nario ba ko celebrate kabisa baigwe ng'a Penina mbarwanete nomogaka oye bateba ng'a tiga amotige eri oria nomosubati omosense sana eh omwana omino nere ogoikaransa nomosacha oo otebie omosacha oyo ng'a Peni korwa kare iga atosinyete omwana omino omosubati omino momura omino nere ogotebia omosacha estranger kwanyuomete buna oyo one okare bokamba ng'a omosubati oria iga atosinyete korwa kare gaki kwanyuomete omosubati omobe onye onyuo omanyerebe. Anga ri'oria mbuya ore. Penina ere iga atosinyete kare, eh, omosacha oo bono ogochia koigwa onye nomogusii omonyete aye ng'a igo nachete nkanywa ime eubi. Omoisubati oria bono ogokwana na mo mosacha oo bwekora ng'a ere nomuya, ng'a onye omonyuoma ng'a anga ango goappreciate are kobua buna Penina are gogoappreciate. Noigwete obosensi bore ime igaa? Mh, inche timanyeti Kenya gose abanto nabo bakamenyete iga, abanto bare iga iga America abanto abamo mbari kochia amo, mbari kororana nonya nokororana. Ekero amatanga achire rirorio ribache amo, erinde chibesa chigosangwa, erinde batagete babagerwe chibesa ekero amatanga abeire. Naende ekero batagete babagerwe chibesa echi, bande mbari gochia matanga, bande mbari koruga mbari koruga egesangi ekero abanto bande bakwereire, barabwo mbari koruga egesangi. Okonyora noyo more abana bamino iga batano, sita, saba.

Okonyora inwe ba Kenya motamanyeti onye momanyeti timeti ase Kenya mokabwate ebinto ebi bigono iga okonyora omonto are ebiombe bitano abekerete abanto bamwabo bonsi pi insurance eh omonto bono gakure gwakure oyomo Kenya omonto akonyora ang'e eribu sarasini oyonde onye obe eribu arubaini asoete buna bono omosioma ere iga o round gese amatanga mere iga o round eh kwamanya konyora ng'a omosubati omino nere otanye gosoa amatanga ere otanye kobeka bese eh. ase ekeombe kende gionsi momura omino, nonya are agoteba ng'a bono mama okure chibesa echi goika tobagane ng'a chibesa chi'amatanga aya nchiri korwa nchiri koriegwa. Ekero inche nkonya korwa chibesa chi'amatanga aye tori korwa, ekero inche nkoenda amatanga aye tori koenda, inki gekogera ekero ogoika, ekero tata asirire, ekero mama asirire, ekero omosubati ominto asirire, nonya ore iga iga America aye chibesa chiago. Abande nabakungu mokonya koriga isiko na barabwo abande ne chianga mokogora abande mogorete chinyomba chinene omenye gocha ase amatanga ng'a ng'aki ng'a chibesa echi chiamatanga ng'a besa chiamatanga nchiri koriegwa echiri kobaganwa omosubati oyo mino ere okorwa chibesa every week momura oyo mino ere okorwa chibesa every week ng'a iye ere akorwa chibesa akonya korwera chibesa ebiombe lakini engaki yamatanga gegoika chibesa chigosangererwa ng'a tore iga iga batano bagana chibesa echi abanto batano. naende naro oyomo ere otanye koenda amatanga. Amang'ana aria ng'a obwate omwabo obwate okoba okochaka, otabwati omwabo obwate amore amomo, ase eye ng'a eyio akure. Omwana omino nere oko make sure ng'a gwachire nse, omwana omino nere oko make sure ng'a okogambire na ababisa bao, omwana omino nere oko make sure buna gwatakaire, ng'a ogwakaete ng'a naintwe ntogo ntogotwara bese, eh. Abande bareta bono riria mwarenge abake gochia mware korwana mwaa mwa make up.

momura omino okorwania, moka momura okorwania, abana ba mo- ba momura omino bakorwania. Yaani bono okonyora adults, abanto abamo bagwenerete gwanchana, bagwenerete koragera amo mm? Chisegi batebererete, onde taiyo onya kobwata simia andangerie ng'a Penny, buna bono onluseti epage yane. Moiri onde nonya noyomo tarandangeria ambori ng'aki, ng'aki kwai ng'aki epage yago kwauretwe.

baria bare abanto baria bare ang'e na abaamate abaamate bao. Yaani omonto okomanya omanyete ng'a abanto aba bagogosabera ng'a ebinto bikobeere ebibe pi. That is how are you? Eh? Omonto agotebi ng'a tiga bimosambe, tiga epeji eyio erusiwu konya otorosiri, o- ebinto ebio ogokwana korwa omonwe oo. Minto rero nabachallenge ng'aki, don't expect for people to be there for you when you are never there for those people. Aye you've never been there for these people. Inche nanye konyora omonto onde okomborera ere ona ng'aki, pe ning'aki obogete, pe niabana mbuya bare, pe ning'aki omong'ina agendererete. Yaani ngokwana ore lakini nomanyete gocha einbox gwansabe ogokonya but when it's me who is in crisis, mama omino okure now you expect me ndrop kera egento ncha gokoreresa? Tata omino.

Buna bono ehaso yane echiete ng'aki ntaigu bobe onye nko lose thousands, nko lose thousands of dollars ng'aki ntaigu bobe eh. Onde taiyo okong'ita aa ng'aki mwana ominto epage eri gwasireti ng'aki ere. Yaani nonya na nobe omosacha nobe omokungu. Aye totaeti goita onde bwensi. Aye bono igo ore selfish igo otagete penny nere oba there for you but you don't want anybody to to totagereti korengereria okonye onde anything.

eh? Ng'anki eki ogokwana, who told you to watch me? Onye kore edoctor, onye kore engineer, onye kore wherever you are, onde ochire gokobora inche ning'eire omonwa, aye toiri monwa. Not everybody in my family can come and talk on Facebook the way I'm talking like this. No, I see an opportunity on Facebook, I'm taking advantage of it. So don't think that you, ase eng'encho ore edoctor, ase eng'encho ore enurse, ase eng'encho ore ebundi bw'echianga, ng'a aye iga ore different kobua omonto ore Facebook. Facebook is a place of work osoborie abanto bande buna ng'aki bagendererete mambia tokomanya buna bogokia nyasaye oyio mambia mambia eh, tokomanya buna bogokia

otagete ko make sure ng'a omwana omino osirire, mamake korwa Beirut, Lebanon, inche inche iga agwo, endamwamu egogochanda. Totageti banto bande ba succeed, nigo otagete omwana omino atakae, nigo otagete omwana omino atigane no atigane no omosacha oye, otagete omwana omino atigane na omokaye, otagete ng'a nere ase obotaka nere acha kobasaba. Otagete omonto airane obotakaini, achacha kogosaba, achacha gokwebereria ache gesieri kiao. Penina ominto nere ekana atakae, oncha ng'a ominto kane ere natakae, penina kaa chibesa echio abwate nchiere, kaa omwana oyomo oye natinde ange esukuru.

Ebiasara nabwate abia esiri, onde nanyare gonkonya, onde tari kogokonya. They want you to perish. What you do, mind your business. Beka ogotera oko, eh? Mambia, otebie Nyasaye ng'a Nyasaye nigo orere enchera. Nyasaye Tata, eh? Muserie ebigocha, Omonene one. Barusie ababisa bane, eh? Batenene are, eh? Abana bamino bakoenda bachia goteba ng'a ng'akana atakaene ere, eh? Tingakonyakuoga ga Facebook ka natakae, akonyakorina chindege isiko akae chindege echi nchiere. Omwana omino moiboire nere, ochaete omonto omino omwana omino, mwagonkete orobero oromo mwararete ende eyemo, inki ogochaera omwana omino? Why a hatred neyaki? Kera omonto is minding their business, ntaracha iga nchikomind their business, am minding my business. Nabo bachiete bakabeka aborogi, bagatoma aborogi bagacha kondusia epijiani. Toku moyo babisa bao, naye bakogamba.

torikonyora mambia mind your business mind your business abana bamino mbakogosa abana bamino baye baire saitani abasani bari mwarenge gotara nabaria barorire gwachakire gotenenka babeire saitani abanto mbatageti obabue Banto mbataiti korera gogokora ebinto bikonyagwa ng'a ekoroba eri neyang'o, ekoroba eri ng'obeka, ng'okora egento keria. Yaani epeji yane iga ekwete abanto banerete ng'a tigekwe. Omonto omino agoteba ng'a tigekwe aru Facebook otonyarire, tigekwe. Kei tata, eh! Mind your business. Yes Duke, omonto omwana omino agotebi ng'a tiga epage eye erusu gu Facebook, aru Facebook pi, naigoire eyende my friend bono nari nko mind my business kabisa. Mind your business, don't wish your family members to perish. Facebook yaigoire e- ebiasara ebi gotebi ng'a noe chibesa chire nao chire iga iga Facebook. Omwana omino amenye gokora ng'a nkaru Facebook, Ngotwogerera ore, na nyomba tari gogoakanera, fees tari koruera bana bao, ndagera tari gokoa, eh? Ogotera oko jo, eh, Jack Matara ogoterete mambia, gokorokwa mambia, eh? Ng'aki omonto agogotebia ng'a ng'a kora eke, ba minded your business, your business, naende mbari gokorageria. Inki gekorera bataete komind your business? Bagokomind your business batari kora- batari gokorageria. Igo bataete operish kabisa. Obosaitani obwo nabwo bwabwatire ba- bwabwatire mpaka chihaka chiachire kohaka. Inkaba block bonsi pi. Eh? Ng'a- ng'o- ogwe- ogwenerete asie ku Facebook eyio otorosiri. Kei tata. Ogende omonto okomboire omogondo oye, ofensiri, eh, ochakire gosimeka, ochakire kwaga, ochakire ko- ko- konyagochera. Bono nkorinde amatoke aane, nkorinde ebigeri biane, omonto amenye gocha atebe ng'a karwa mogondo. Facebook bono ne plantation tore mogondo iga, omonto abia atebe ng'a karwa mogondo, karwa abwo, karwa abwo, karwa mogondo abwo, omosubati oria bwa ngwenyi karwa iga abwo mogondo. Ribwago eri, chibesa echi chiatokire Facebook, nkominyoka ande ng'a gaki tiga mbwate chibesa echi nsomerie abana, tiga mbwate chibesa echi gaki nonya inche ng'agache. Facebook ngotoeire chibesa. Abanto bamenye gokobwati gokobwati ng'a oo ng'a otengire Facebook gaki ng'aki nki okobudisa abande bono nki ekeria ogokora eh my friend let me tell you mind your business minto mind your business genderera gosaba baganye otakae baganye oremare. Baganyokwe, baganye ebinto biria bionsi bibagogosabera, na aye omanyete eki ogosabera abana bamino, na aye omanyete eki ogosabera omosani bao, na aye omanyete eki okorengereria omoyo oo igoro y'abanto bande, na aye bweka omanyete ng'aki otagete Penina bwongo enyia abe, na aye bweka omanyete. Saba mambia tokomanya buna rituko rigocha koba. Nyasae oyo.